Аслӑк ҫинче саравтан авӑтать пур кӑмӑлтан, Ӑмӑрткайӑк ту ҫинче ӑсан ӑвӑс тӑрринче. Баржа Атӑлпа пырать, боцмун ун ҫинче тӑрать. Вӑкӑр хытӑ мӗкӗрет, вӗрлӗке пырса хирет. Вӑркӑнать вӑл витене, вӑркӑнтарать витрене. Гриша Груша юратать, Груша ӑша юратать, Дыня чашӑкра выртать, Дуня ӑна юратать. Ешӗл улӑх ҫийӗпе Ейӳ кайнӑ шыв шавлать. Ё сасӑпа чӑвашсен пуҫланмаҫҫӗ сӑмахсем. Ӗне пӑван ҫыртнипе, Эрехтерет ӗҫнипе. Жирава ӑҫта шырас? Журналта иккен жирав. Жилетки чӑпарула, Женя, кил, пӗрле вулан! Зебрӑна кичем тӗнче, Зубр, вӑрӑм ҫӑмлӑ, вӑкӑр. Зоопарк картишӗнче зебрӑна чӗкесшӗн, пӑхӑр. Икерче кам юратмасть, Иллине те вӑл пӑсмасть. Инкӗш ҫавӑнпа пӗҫерчӗ, Ир-ирех паян икерчӗ. Йӗлтӗрпе тухап хире, Йытӑпа пӗрле ирех. Йытӑ чупрӗ, чи малтан йӗр йӗрлетпӗр сунарта. Каҫӑр пуҫлӑк ачака, кутӑнскер, чака-чака. Калча урлӑ тӳререн каскӑн, тарчӗ кӗтӳрен. Лава туртса пырать лаша. Лакӑм-чӗкӗмре ашать. Лӗпӗш ун тавра вӗҫет. Лайӑх манӑн пурнӑҫ тет. Булгач килнӗ. Авӑ, курӑр, мамӑк тумӗ юр пек шурӑ. Нӑрӑ туп тухнӑ ҫур ҫитсен, нӳрӗ ӑшӑ килӗнчен, нӑрӑн тумӗ хуп-хура, начар мар, хӑйне кура. Орден Чакря Зате, орден Ҫӑлтӑрлӑ Тете. Путене пӗтпӗлтетет пурте ҫире Тухӑр тет. Рак тытса килет Роман. Роман ракран хӑраман. Сӑсар ларать чӑтлӑхра, сӑрт айӗнче улӑхра. Сӑсар камран эс хӑран? Сунарҫӑсем тытасран. Ҫапӑҫ инҫе ирхине, ҫерҫи юрлать юррине. Ҫӗнӗ шӑнкӑрч йӑвине, ҫемҫе тӳшек сарӑтӑм. Ҫара уран шӑниччен ҫӑматӑ ларӑттӑм. Тӗкӗр стена ҫумӗнче, така унӑн умӗнче. Тӑрӑс! сикрӗ, пӑркаланчӗ тӗкӗрӗ чӑл-пар саланчӗ. Упа ирех утара Утма ҫулпа уттарать улатака так-так-так! Утар ҫынни, сис, пӗртак! Ӳпререн ӑҫта тарас, ӳплене кӗрсе тарас, тӑрас, фельдшер сывлӑх тӗрӗслет. Футболист эп сывӑ тет физзарядка тунӑран, физкультурник пулнӑран. Хураҫка ытла хаяр, хуралать хирте хӑяр. Циркульпе вӑр ҫавӑрать, цифрӑсем Ванюк ҫырать, циферблат вӑл туса хурать. Чӗрӗп утрӗ ерипен чӑрӑшлӑхран, чӑрӑшлӑхӑн хӗррипе. Чӑштӑр-чӑштӑр илтрӗ те Чӑмӑркка вӑл пулчӗ те шӑпчӑк сирчӗ ыйхине шупка шуҫӑм хӑпарсан шӑрантарчӗ юррине ҫилетсе те шӑхӑрса. Щеткӑпа шӑлтасататпӑр, щитпа вӑрҫӑлла вылятпӑр. Кивҫен илнӗ сӑмахра подъездра та разъездра пур ҫак хытӑ саспалли, сасӑ ҫеҫ ҫук. ун валли. Ыраш пиҫсе ӗлкӗрет. Ыран паян вырмалла. Ылтӑн тырӑ пӳлмере ытлӑн-ҫитлӗн пулмалла. Ку саспаллин сасси ҫук. Ҫим ҫитме ҫеҫ кирлӗрен. Унсӑр сӑмах ҫырнӑ чух мӑкӑл пулать мӑкӑльрен. Эрешмен карта карать. Эрешсем ҫакса ярать, Ешшӑна кӑшт асӑрхан, вилӗм, тупӑн ҫаклансан. Юманлӑхра юр ҫӑвать, юс чупать те йӗр тӑвать. Ялкӑш ялав уявра, ялсенче те, хулара.